By saa tatu ameamuka na sasa ako JDU na nimeambua akiendelea vizuri kesho atakuwa kwa ward. Ciana ici nĩ imwe iria ikoretwo ikĩrigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte mbere ya arigitani gũkũũrana thĩna wao nĩ mũrimũ wa ngoro. Kwa mgonjwa on and off, tunampeleka hospitali kila mara, lakini hata madaktari mahali tulitoka wakuweza kutambua, ikawa ni shida. Tumemlea hadi ya- sasa ako na 9 years. Na thutha wa kũmenyeka ciana ici irĩ na mũrimũ wa ngoro, Makambĩrĩria kũrigitwo makĩharagĩrio gũthĩnjwo, ũndũ ũrĩa warĩ nĩ mũrigo mũnene kũrĩ aciari aya, kuona mabataraga mbeca nyingĩ. Ilitubidi sasa tu, tuombe msaada kutoka kwa watu ukachangisha certain amount. It's expensive.
It has been really expensive because it's expensive. Yeah.
Nĩ kwa mũnyaka kũhetũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thibitarĩ ya Mata Ciana ciao nĩ ihotete kũrigitwo thĩna ũyũ. about the matter heart run ikafanywa then we were called na wa,
kuna wageni wanakuja hapa kutibu, so tukapewa hiyo privilege tukuje ili waweze kutuhudumia. Ndagĩtarĩ Martin Wanyũike nĩ mũtaaramu wa mĩrimũ ya ngoro, akiuga mũrimũ ũyũ wa ngoro kũrĩ ciana Nĩ ũtheremaga gatagatĩ ka andũ a nyũmba ĩmwe. Nĩ andũ acio mena mĩrimũ ya gũciarwo nao nĩ twendaga at least ciana ciao no ikarorwo makĩria kana mũndũ arĩ na famĩlĩ ya mũndũ ũhuana ũguo acio makarorwo makĩria nĩgetha gũtikae kũmicwo. Ndagĩtarĩ akiuga ndariri imwe cia mũrimũ ũyũ nĩ mwana gwĩkururia gũkũra, ndwara na iromo cia mwana kũgĩa na rangi wa mburuu, mwĩrĩ kwaga hinya, kũhũma mũno, thĩna wa kũhihia na ingĩ nyingĩ. system atĩ kana kau nĩ kagĩre kũrorwo wega gathimwo wega na atĩ mũrimũ ũcio akorwo wĩho ũpikwo no kaingĩ na kaingĩ nĩ ũndũ wa itũmi mwanya andũ rĩngĩ mena haraka rĩngĩ andũ nĩ aingĩ mũno rĩngĩ nĩ aingĩ kinyire kinyire Kenyatta rĩu kuma ĩgakorwo rĩngĩ matihota gũ- gũthimwo wega no rĩu mũndũ ũrekwo periodic check up gũthimwo ũrĩa kwagĩrĩire mũndũ ũgũthimwo atarĩ na haraka maũndũ macio nĩ mekũpikwo na gwĩkwo ũrĩa kwagĩrĩire Ciana nyingĩ citanakũrĩkana nĩ mũrimũ wa ngoro ũramathĩnia cithiaga o na mbere na kwamũkĩra ũrigitani wa mĩrimũ ĩngĩ, ũndũ ũrĩa wanahanĩka kũrĩ mwana wa Joyce Langat, kũrĩa mwana wake agĩire na thĩna wa higo thutha wake gũkorwo akĩamũkĩra marigitani ma mĩrimũ ĩngĩ.

kwa sababu ya kuchelewa na sababu ya hiyo madawa, yani kujikaza tu e, alafu tena hata alikuwa akifanya makosa, unajua unarekebisha kama hao watoto wengine, kumbe ako na shida. Sasa mtu kama huyo anataka Mũrimũ wa kũgĩa na irima ngoro kana ũrĩa twĩtaga na gĩthũngũ congenital heart disease nĩ thĩna mũnene kũrĩ ciana kuona nĩ ũcũngagĩrĩria gwĩkururia rĩrĩa ciana irakũra nĩ guoka nĩ mũciari mũrimũ ũyũ nĩ ũmahinyagĩrĩria kĩmũhuko kuona ti mbeca igĩrĩ Aciari aingĩ makĩhũthĩka kwendia indo ciao na arĩa matarĩ na cia kwendia magathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka o metereire mwene nyaga amatũmĩre mũndũ kana amatemere njĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.